hi kwala crosseni ya ka ngove la ya ka ngove mm. le kremetat le crosseni ya kremetat a ah, xi kwala crosseni matlasa xa nghena sweswi five minutes nje nje nje five minutes to twelve ta xi ri xi ri ka ngove um a nghena a nghena sweswi a nghena ka ngove nghena ka territory matlasela xi ya ku hlaseleni

ni ta cheka cheka miti liya ka ra bava laya ni kombela mi ni chekisa kwala na le ka va the one mi cheka halaya ku endleka yini why mi tumbeta munhu va ka nghovi why mi ni tumbetela munhu mara mi tumbeta munhu mara na khuri ro tani why why mi tumbeta munhu ha wa matimba yi fikile i le khoso i la cremetat ya kona i kwala wa matimba hikwalo wa matimba yi la khosweni ekremetato mina ka kahle no faka ni suka la ka ligi leyi ya ya ku tlanga xichangani ndzi fake ni suka ni ya tlangela ligi yin'wanyana a swi fele leswi ni swi endlaka na mina swi vona ni swi vonini ni fake a ni tivi kumbe ni ya ni ya tlanga maskandi se ni phikizana na vakhuzani na va gqokama ni phikizana na vona va lava hi ku la ka ligi leyi no ti endlela ni ri nexe ti fambela nexe nga hlasela xi nga hlasela hayi ku tsemiwa lembe sweswi hi tsema lembe hi 12 ku sale 44 minutes ntsena madrasa da shi a kango mun bana belem da ito ya na ku tawula ku li fika le ka ra baba ni ba bele ni twa ku va ta ni tona a ni cheka bele ku yi kahle yi kahle mm. kokwani afrika matlasela xikwala cross xi la kreme ni le ku teni kokwani afrika ma n'wi tumbeta misa lwe ni ta secha hinkwako ni ta ngunduvanya hinkwako kokwani afrika a mi na chansi sweswi ni rhumele masocha hi rhenderini kwala ka ngove ma hlasela xa hlasela nyamuntlha loko nga n'wi kumi ta za hi ba tinhlolo ta huma khayize ni hundzulukile hi ta za hi ba tinhlolo ta huma nyamuntlha waye mi tumbeta munhu mara va ka ngova mara mi tumbeta munhu a mi nyumi mara mi tumbeta munhu na khurotaniye hlasela xi le ka ngova

ku mi lava ku ni xavela energy drink ni ta kha ni nga fiki ni lava munhu la ka nghovi nyamutlha mathasela xi le ka nghovi xi le kremetati xa nghena na ka njhani ni mi byerile n'wi ni le ku teni neku neta herisa mahok fana na mbyana

nanu hetela ku fana na mbyana a vhela nga hlambi munhu wa kona ndze ni n'wi khome darisema heyi no a ku na ya twenty two minutes hinkwaku ku hava yo hundza five minutes laha va huhula va ti nyika tinghoma ta mina ku yi vula mina swi nge heyi mina ni na munhu la ka nghozi ni lava munhu a va munhu wa mina la ka nghozi why mi tumbeta munhu wa khwiri ro tanihi ya mina ma famba wexe mina ma famba yexe hayi ti fambela nexe

nanga munhu wa bvuma ka munhu wo ka ni nga ku fevi ayaya mi hanya ku vava khoseni swa ha ta tika ka xikwembu a ni kombele twenty years mina n'we a mi nyikete three years xikwembu yi nga ku xiniyisa kona ka twenty years hi ku loko yi ku next year ni ta va ni lo salela hi four a ka ha ta tika xifuva a xa ha ri kahle ni na mbilu ya koti mbilu ya mina i mbilu ya koti a ni ngo loko munhu ya ku thwaseni va n'wi dyisa mbilu ya koti ku va ta va na xifuva se ya mehe mbilu ko va mbilu ya koti a ni hleketi ku fana na vanhu van'wana ku na leswi swa ku mi fanele ni tshika vhele ni ku ah, ku ni tiyimbelela timbirhi tinharhu ti va right mara hayi swa lembe leri ni byerile ni byerile kona makomba ndlela ni helelangi ka ti-love song kona makomba ndlela loko uma loko uma komba ndlela wambeno yameno se ni kume chale ro ra ndhembele futeni n'wi rhandza ngopfu na ntima wa yena eyi ah. ares mi nga boxi tingoma mi nga boxi tingoma hi kona ma komba ndlela ku va na mahanyelo mahanyelo a ndzi ma vona mahanyelo lama mahanyelo lama mi hanyaka manguva lama ya ku n'wanuna gada wansati na n'wansati a gada wanuna a hi mahanyelo ya ku teni mahanyelo na yaliya ya marhaku ya vanhu ani ani problem ya kun'wina mi twisisi ku music a ni yimbeleli vun'wina ntsena ku na swihlangi ku na vo rhandza nhlamba ku na vo rhandza va madafaka ku ri nhlamba a nga swi tivi ku nhlamba hi ku ni yimbele hi xilungu va ni yimbeleli va zalwa ni ntsena mina a swi tiva ku ni endla yini ni yimbelela hinkwaswo a swi lava teki veka tlhelo un'wana na un'wana ni n'wi vekele ndzhwalo wa yena wu n'wi ringana a to yimbelela to taniya ni lawuriwe hi munhu yini ku yimbelela mina voice ya mina miehleketo ya mina n'wehe lexi mi nga xi tisa laha ka mina hi lexi avuxeni mi tise lexi mm me ni nghena hi lexi yi nghena mbilwini ko ni rhandza a hlasela xi kwala crossini kwala ni te hi risema na sweswi wa nuhela ya dya nuhela a na nga tlelaka nge tleli a nge tleli role model ya yena yi nga size yi humesa swilo swa kona a ku tleleki i yimele ku twa tinghoma me swa ya ni yingiseli swa yena mina ni yingiseli i yimele ku yingisela swa mina swa vava ku e swa vava swi swi swi endlaku ende yeyi serious mina mina tlhekela ah i serious mm khungu khunguluka no khunguluka loko famba pe na ku famba ku na ku khunguluka swi nga swi va ku munhu wo tikhaima yeyi

Mm. Ah, so swi chavisa hela. A swi kopunulukeki leswi a nge kopunuli. Leswi hambi no famba nghena studio swi endla u kuma team ya kahle swi endla a swi endleki leswi. Mbi no ku nyika na ti-rights ta tinghoma u ya tlanga mi endla hi leswi. A leswi i swa mehe ni ri nexe. Mm. Yeah. eh anyamuhla ti 31 ti 31 nyamuhla ti 31 ta December ta hina nyamuhla hi tsema lembe ha da ya jovota kwale ntirhweni manana ha da ya jovota ntirhweni swa ku tlela kona do ha a ku tleleki ha ku tleleki nyamuhla

tiktok yi nyikeni mina ni be tinsimu ta ti-trend ntsena yin'wana na yin'wanyana yi connecta na kun'wina ya mi ta yingisela hinkwato na chachong chong chong mi ta yingisa ah, hi mina mani mina kha yi se ni wu rejuluwile ta yingisela hinkwato na tirhansi hinkwato katlhe ni ti-perfoma hinkwato mi tlhe mi yimbelela na mina e ni mayangani mina Hey, wawuwa wena ni kwala ni kwala ni kwala crossway ya kremetat a ya huma sweswi ku sale ungani 32 minutes haa swi swa kona 32 minutes a swi le kusuhani a swi le kusuhani na ta tshama karhi ni vulavula leswaku hi mina ni kota ku yimbelela ni ri nexe hi mina na lavan'wana va yimbelela mara loyi a swi kotaka ku yimela a wu yimbelela a ndzi na swona nuna wa mina va ni boyila ntsena wu endla magic jaha ra mina va ri boyila ntsena wa swi endla swilo we ku ri wa hlayisa mi swi vuli swona mi khuluma vungwatla ku ri wa swi ta ku xisa lexi a ni lwi na swona kahle njhe ni yimbelela ni yo tshama ha loko humesa mina ta swi twa ni ku ka humesiwa nyamutlha ku humesa mina ha swo boha wu ni fila ha ha a swi ngomangoma leswa n'wina leswa masiku swa ku ta ku hayi wa humesa va ri u humesa heyi murangaphandla n'winyi wa kasi I'm in charge. na mtando la vani mina ncila va ololi. Ni va kume va etlele mina. Ta piteka va phaphamisa. Ka khurumula le bayi ka zena. Ka zena ka force. Ale ku wena maka he nna. ya no music a wu lavi munhu a mi wu teka hi enga wu tekeni kahle swilo swi entertainment swi swi vulavula na mimoya ya vanhu swi swi vulavula na timbilu ta vanhu swi thova timbilu ta vanhu actually swi rhulisa mihleketo ya vanhu ha magic hayi shem ha ha magic ni hlangane na n'wanyina sweswi laya loko ni kanile a ku fika laha cross ya kiremeta a ta kwa ka mina ku heyi a president ya lembe leri na ku ya ti vonakarisa leyi ni la ku na wa mina nsati a yimbelela ku ni ndla magic ni ka ni humese minzuko ya vona hayi vavanuna a yi fambeni miya mi ya hetisa hetisa e hayi shem a yi va dobadobeni va sesi wa hina laha e va ta kota ku yi temendela ku endla magic u ta endla magic kanjhani wena ka u ba tiyi ten rand magic wa njhani walowo masala musa magic ku na magic ku na ku na masala musa ku robaroba vana va vanhu masala musa magic yeah. ah mi ndzi ku tithekisi ta ka ra bava ti ta ti ka ti cha mina ntsena tithekisi ta ka ra bava minsuku a ni twa ma kuma sete tisawundi a ti ta ti vuya xe na minsuku a munhu a vhakela wa khandziya thekisi a va hakela a khandziya a nga disturbi vanhu ku yingisela music va ku twa music vo u hakela wa khandziya u driver heyi ku tlangiwa beni ma hi nga ni na swi tiva hi yaleyo mali ya n'wini voloma yi henhla ya ku biwa magic ah se swi ya kona swi ya kona se ku sale 25 minutes mana wena ah. a swi ya kona hayi no kokwana afrika magic mi zama ku yi cinela va nga ta kwata hikuva a ni va right tingoma ku fane ku va to cineka ku mi chamfa ke mi cina ngopfu kokwana afrika loko ba mahlasela dzima hansi hi nhloko mi ba mikapa kokwana afrika loko mi va vona ni va nga ta kwata va ku ya a wu cini we chayela mi vanhu va teka tinghoma ta mi va hoxa xikhwameni a ku ni vula yena ngove liya ko va yehe ntsena ri yexe wa ka ngove yi yehe ntsena phela ku va sikhetho va telela xawela hala ni humaka kona le mudaswi i fikile wa matimba nkarhi lowu a hi wu yimerile wu fikile se ni ta boheka ku ni huma la ka live hi ku ni fakele ni nghena laha ka nghobe se ku sale seven minute loko no ka ni nga humi swi va ku twelve yi ta ba ni nga nghenangi se no tlakuka la kremetati la crosseni se ni ya ka nghobe

hi ta vonana mundzuku okay ni swi cinta ku te ku nge vi na risimu ro tlula malambana mara siku ni fambaka emisaveni um swi kahle ni swi veka on record ni fakele ni famba hi risimu ra malwela loko bokisi ra mina ri ehenhla ri fake ri ehla hi risimu ra malwela hi ku risimu leriya ra malwela ri vulavula hi mina ku ni yo lwela risimu leriya ri ta inspire vana va mina na generation leyi nga ta va yisele ku swi nga khataleki ku vanhu va endla yini va pfala va endla yini lwana ku hava munhu wo ka nga lwelangi that's why na mandela tshame 27 years a jele yo lwela hi swoho ku lwela leswi xilo hambi xi ri xa wena fake xi lwela futhi ngopfungopfu loko ri xa wena fake xi lwela se risimu leriya aka mina ri ta tlula malambani hi mhaka ku ri vulavula hi mina risimu leriya ri ta motivate vana va mina ku na siku ni va siyaku la misaveni va swi tiva ku ni yo lwela na vona a va lwi evuton'wini hi fake hi lwa ni malwela a xi ta a xi kona xi nga ta ta wu tshamile ho lwela na wo lwela mi no lwela se swi pfumela timovha a ti ta milorhweni timali a ni lorha ni fumile milorhweni ni yo lwela triple story leyo akiwa xitina lexiya xo xaviwa lexiya xo xo voniwa hi ti-engineer lexiya loko na switina swo forum a murhogolo a swi aki ti-triple story leswiya nge voni va ka va aka ti-flats hi swona kwakuwa swona vahleki vana va mhani mara nolwela nimalwela niyolwela size sipfumela a xi kona xi ta ka u tshamile president mayingani wa vulavula ni mi rhandza ngopfu mi nga chavi loko ni vulavula hi rifu na ha ta hanya kwakwani ni siku rin'wana hi ta fa la a ni yi hanya kan'we se i ku loko swi humelela ni fanekele ni endla hi risimu ra malwela until ri kuma replacement mara bokisi ra mina ri fike ri ehla emalwela vana va mina va fike va swi twisisa ku papa vona i yo lwela va fike va lwela na vona u nga lweli xixo ka xi xi nga ri xa lwela xi xa wena mina leswi swi nga swa mina ni yo swi lwela president mayingani wa vulavula ni mi rhandza ngopfu khatsa